So, ers lockdown, dwi wedi cychwyn darllen eto. Dwi wastad yn ffeindio bod darllen yn rhywbeth dwi'n hoffi wneud, ond gyda gweithio a gwirfoddoli a stwff, dwi byth yn cael amser i actually eistedd lawr gyda llyfr a jyst plotio trwyddo fe. Felly dwi wedi ail cychwyn darllen series Harry Potter. Um, o fi'n darllen hwnna trwy'r amser pan o fi'n bach, ond jyst rhywbeth dwi byth yn cael amser i wneud Ond ie, mae'n neis i ymlacio a jyst mynd i byd arall bach am, am yn neis. Mae'n hwnna'n swnio fel syniad ffantastig, actually. Ti wedi gwneud yeah. yn syth, jyst yn dweud Harry Potter, ti'n gwneud fi teimlo nostalgic. O'n i'n yeah, beth okay. nhw.
Ach, o'n i'n mor da. O'n i'n eitha gwahanol i'r ffilms, ie? Yeah? Ie, yeah, mae llyfrau cymaint yn well na'r ffilms.
Nice. Llyfrau bendant yn dda. Mae'n hir iawn ond da.
Morgan, beth ti wedi bod yn neud diwedda? Fi wedi bod yn um, setio fyny trampolin i'r plant. Achos mae gyda nhw gormod o egni. A mae rhaid cael rhyw lle i just cael gwared o'r egni na. Um, a tiod, ti ddim wedi clywed nhw unwaith heddiw yn y cyfarfod, felly mae fe'n gweithio. Felly. A hefyd mae rhywbeth arall nes i brynu um, hot tub. So, rhwng y doi peth yna, fi'n gobeithiol, os ni'n mynd am chwech wythnos arall, Ti'n sorted. Mae fi doi ffordd i ddianc, i ymlacio a joio. I fi'n clywed yw part i ti Morgan ar ôl y lockdown. Dim ond lle i bedwar sydd yn y hot tub. So, yeah. Mae'n gallu chi, ar ôl, ar ôl y coronavirus, gewch chi gyd dod, dim problem o gwbl. Wel, digwydd bod, um, dwi'n gwybod os chi weld fi'n sleifio i ffwrdd yn ystod y cyfarfod gyna, ond oedd rhywun wedi dod draw a um, beic i fi. Mae rugby coach fi yn trwsio beics a falle, ac oedd o fy hen feic yn ei shed, a mae o di social distancing, oedd o'n iawn, a adlo, oedd o wedi mopio fo lawr i fi o pob dim. Um, so, uh, ie, nes i pigo fyny beic, oherwydd dwi 'di ca'l bach o llond-bol o jyst mynd i'r parc ac yn ôl hefo fy mab yn ei traic. A dwi'm rili'n cael lot o cyfle i wneud ymarfer corff fy hun, so dwi'n gobeithio byddai'n cael y cyfle rwan i fi jyst yn y ben bore tra bod o dal yn cysgu neu tra mae'n cael nap yn y pram, bod fi'n gallu mynd jyst o gwmpas i wneud bach mwy o bach mwy o cadarnheini. Dyna dyw e ddim yn newyddion dros yr wythnos ond dyma'r newyddion heddiw, hot off the press, newydd cyrraedd. Wel, dau, dau beth, fel, so yn amlwg fi ddim yn gallu mynd i'r gampfa mor aml nawr, so fi wedi dacre rhedeg eto mwy a wneud y peth ras 1-2-3 a popeth, so mae'n gret a mae'n neis pan fi'n mynd o gwmpas y parc ceio, fi'n bwmpo mewn i lot o bobl Cymraeg, so fi'n cael sgyrsiau esgus rhy fi'n achos fi'n gallu dal anadl fi, sy'n gret, a wedyn prif dau yw ti'n amlwg siarad pobl a o ran y iechyd meddwl, ti'n gweld pobl yn y real world a ti'n gweld, yes, fi eich i siarad. You know? uh, fi wedi bod yn darllen llyfr newydd, Gareth Thomas fi. Mm. So, da fi chwytho llyfrau i fynd trwyddo yn ystod y cyfnod ma. So, mae da fi hwn, mae da fi uh, un Warren Gatlin, mae da fi'n Chris Jericho, sef wrestlwr, a fi'n gobeithio mynd trwy iddyn nhw cyn i hwn orffen, neu byddai'n gorfod darllen nhw'n ôl yn y gwaith pan fi'n mewn traffic jam fel. Pan fi'n stuck rhywle, fi ddim yn gallu mynd rhywle. Geri ar y ffordd i gwaith i ti. Ie, dim yn traffic jam. Pan fi wedi parco lan fi fod dweud, pan fi wedi parco lan rhywle, fi gallu neud e. Nice.
So na hanes fi. O, oh, lyflu.
A fi wedi bod yn neud tipyn bach o yoga. Um, yeah, oedd hi'n neud e pryd o'n i yn Australia, ond rhaid angen i cyfadde, fi wedi neud dim ers fi dychwelyd, sef bron tri mlynedd yn ôl nawr. Um, so ie, yeah, fi jyst i al dechrau wneud hwnna ar un peth, a dyna Josh fi wedi bod yn darllen eitha lot. Ah!